Però naħseb fuq il-mama tiegħek nistgħu nsiru nafu iktar. La darba kella din is-sitwazzjoni kif kif ġestini. Eh, kienet ħadita bi kbir ommi u ġifieri fis-sens li eh, mbagħad fimni fit-tabib ġifieri kienet marret għandu terġa' ġifieri ovvjament tissikkaħ u xini u di għajli Tini eżatt il-pakket tagħha, ovvjament da jdur ela minn hawn, jdur ela minn hemm. Ehm, li Alla, Alla sma li ta' Alla sa Alla mur għamel tarbi oħra. Alla u tagħtix kas da, Alla da pa speċi tfaħħalem u mur għamel tarbi oħra. Di kienet sintonomu ħafna, sintonoma anka aktar għal-Ġermanja u ħafna pajjiżi oħra. Kienu jgħidu l-om hekk. Iktar eh, jinteressani il-mama tiegħek x'qaltlu. Eh? Jew kif ħadita? Fimni kienet irrabjat miegħu, u ġifieri kienet qalt li ġifieri marret eh, tissikkaħ, u ġifieri ma fimni. Imma la darba Daqqa tissikka tabib dak iż-żmien, fimni, it's not a joke. Ġifieri da tabib. Ara għandek tabib. Tabib u assis dak iż-żmien fis-60s it ngħidu. Sawa. U l-isptar, il-management tal-isptar. Biċċa waħda daw, ġifieri. Mhix se tmur, mhix se tmur tiġġieled ma' qassis fis-sixties, jew tiġġieled ma' tabib fin-nineteen sixties. Unimmaginable, ġifieri, imma mor ommi marret, affrontatu. Infatti imbagħad li ġara, ehm, ovvjament kellha l-ħija, ġifieri, veru għamlet tarbija oħra ommi, samat minnu, ġifieri. Meta ħija mbagħad jiena in the meantime. Uħu ma kellux dal-problemi, ovvjament. Le ma kellux dal-problemi, ma ħadet xejn ommi, jiena kont titnejx ma' tijiet tiegħi li kienu ħdej ommi, però one fine day kienet ġurnata xitwija f'xi nofs il-lejl Kien tard ħafna bil-lejl. Anka ngħidha ta' nifsi għax still kbira ġifieri li nsemmiha emotional ħafna. Qabdet il-ħija ż-żgħir, geżritu ġifieri, qabdet il-ħija l-ieħor kellu xi tmien snin. Ġibditu d-daraġġ u marret kienet il-knisja, marret il-knisja bihom bil-lejl bin-nightdress. Sforzi d-depression li qabada ġifieri, ovvjament li marret il-knisja, ovvjament biex turi ġifieri sma' jiena Ma għamilt xejn ħażin, għamilt għandi tfal healthy ġifieri il-mental health problem, so li tafawt fuqha dil-problema tal-idhom għajdu. Jew li ħadd ma jtik resposta ta' xejn, ħallik kulħadd ħallik fid-dlam, għax hekk jaqbel. Tħallik fid-dlam, inti ma tistax tkun armat u tiġi tiċċalinġjani, imma tkun taf. Ħadd qajjem xi ħaġa żgur. Ommi ġifieri mbagħad wara l-għada ġew il-pulizija titi tgħidli għax jiena ovvjament kont sena u xi ħaġa ma niftakarx ġifieri ma rajtix jiena ma titi tgħidli illi ġew pulizija, ġifieri ovvjament dawn il-qassisin tant kemm kienu xxokkjati, raw il-ommi bin-nightdress ġifieri u bil. Fil-knisja tkellem.
Fil-knisja bdiet tippreżenta lil ħija bħal speċi isma' jiena x'għamiltlek. Tifhem tant kemm kienet depressiva, oh, ġifieri għaddejja minn problemi mentali kbar. U l-qassisin irrapportaw ġifieri l-każ u. U l-għada ċirkondaw id-dar tagħna jisna xi kriminali, kien hemm xi sitta pulizija, dawru l-kantuniera tagħna biex jiġbru l-ommi u jtellgħuha Mount Carmel Hospital ġifieri. Tellgħuha dik kienet risposta ġifieri li ħadet ommi. Spiċċat residenti hemmhekk? Tispiċċat għamlet xi sitt xhur hemmhekk ġifieri. Kienu jagħmlulhom dak iż-żmien l-elek, ix-xokks f'moħħhom, ġifieri. Ommi ma reġgħet ġiet lura, ġifieri, minn dak iż-żmien, ġifieri, qisha ħajjitha wafqet, xejn ħarġet minn hemm, mill-isptar, ġifieri. Qisek bħal meta tajt Ġiet tlift l-ommok int ukoll, essenzjalment. Tek- Teknikament, teknikament tliftha u l-ommi, ġifieri, ma baqgħetx, I mean. Xi- X'impatt ħalliet fuq Egli?